He whare kōrero a Āti Awa Tōwhiwhi. Me hoki atu rā ki tēnā whakatauki, ko tō whare kōrero nāu ko tōku whare kōrero nōku. Tēnā koutou katoa i te iwi e whakarongo nei ki tēnei o tātou e whakarongo. Ko te reo o Te Āti Awa tō nei, ko tā rātou ake mahi, Te whakaatu mai ki ki te hunga rangatahi ai, ka taea e koe te tū Māori nei i roto i tēnei ao hurihuri, kia noho mana motuhake, kia noho mana Māori koe, koirā te runanga e hiahia ai mō tātou nei te reo irirangi o Āti Awa. Te kawea atu i ngā kaupapa kōrero ki wā tātou hāpori i roto i te wā o Covid kōwhiore, ko mātou hoki tērā e tukuna atu ki ērā momo kōrero, kaupapa, I roto i tā tātou tirohanga Māori, me tā rātou ngākau Māori anō hoki, e whakamāmā ake tērā āhuatanga, tērā taumahatanga ki ngā whānau o te hāpori nei.
Ā, kāti rā, ka tika ki a koutou e areare te rena mai nā ki a mātou nei, ko tō reo irirangi Māori, ko au tēnei, ko Maaka, arā, ko. Anō he mea rerekē ia hāpori, io hāpori, engari mā mātou nei, ko Te Atiawatanga he kupu hei whakaputa i tāku nei mātauranga.

Ko te whakapūmau i te reo Māori. Nā Huirangi ērā i aere ki te kōti ki te wawae mō tātau reo ki te hangatanga atu rā te irirangi Māori, ā, ka puta ko Te Upoko o te Ika. Ki tāku nei moehu ko tērā te matua irirangi o nāianei rangi. Kei te matua tonu. Ono ēnei rangi a te upoko o te ika. I kite atu rā ngā irirangi e ōrapa atu rā ki runga i te, ki te motu whānui nei.
Ko te moemoeā o te upoko o te ika a ngā kaumātua e pērā ana mō tēnei taihanga ko Te Āti Awa Toa. Ko te hononga o ngā reo irirangi e rua mā roto mai i wā tātou nei mahi whakapāho. Kia noho Māori ai tātou i tā tātou ao, kia noho Māori ai tātou i roto tātou i tā tātou ake hāpori. I puea ake te whakaaro kia tīmata he reo irirangi mō te iwi o Te Āti Awa i roto i ngā tau 90, 1990. I tērā wā, kātahi kua tīmata mai i te rūnanga o Te Āti Awa, otirā ko te rūnanga nei ko ko ngā whānau whānui o te hāpori nei o Wai Whetū.
I tērā wā, nā ngā rangatira, I whakaaro kia hono ngā iwi e rua, nā reira mihi ana ki ngā rakitī hauora a Ihakara Puketapu, a Te Rira Puketapu, a Rīhari Luke. Nā rātou i tono ai ki te iwi o Ngāti Toarangatira kia honohono ai ngā iwi e rua. hei irirangi, hei māngai mō ngā iwi e rua, ā, ka puta mai te ingoa hou i te tau 97 hei Ātiowa Toi FM. I tīmata te irirangi i te tau 93 hei Ātiowa FM ki roto i tētahi whare iti ki runga i te pāka nei. Kei te taha o tō tātou nei marae. Ka tū mai tētahi iarere ki Porirua, arā rā ko Ninety Four Point Nine, ā, nā reira i te tau iwa tekau mā whitu ka tapaina te ingoa toa ki tō tātou irirangi hei Ātiawa Toa FM.
Ko te kaupapa i te oranga tonutanga o tō tātou reo Māori te tuatahi. I te hononga i kōrero a Uncle Karakia Matiu Rei mā, me ērā reanga i kōrero pā ana, oti anō rā ki tāku nei mōhio, ehara ko Te Atia Ngāti Toanahi, ki tāku nei mōhio i wānanga i kei te taha o a Ngāti Raukawa, ā, ko Piripi Walker, ā, tētehi atu e pono ki te kaupapa o te kai waka pū mai i te reo Māori. Ki tāku nei mōhio, i whakaae ngā, ngā iwi e toru, Ngāti Raukawa, Ngāti Toa, a Te Atau e aere kōkiri ngātahi ki te kaupapa ki, mō, Ā, mō te teihana nei, he whakapapa i waenga ki a tātou, he nui ngā whakapapa i waenga ki a, ki a, ki a Mātua o Te Ati Awa ki aku whanaunga ki Ngāti Toa. Mai ngā ekenga eke mai raro, i te wā i riro ai a Te Rauparaha i Kāwhia, nāna i noninonitia ki waenga ki a tātou ki roto o Ngāti Mutunga ki Ōkoki, ā, te erenga whakapapa. Me ngā ekenga mai, mai Taranaki, ki Tatara Māwa, ki te hekenga Paukena, ki te heke Tamateauaua, e nui ngā whakapapa ki waenga ki a mātou. Tae rawa ake anō ki nāianei rangi. E kore e mutu.
I ngā tau iwa tekau, tino wera tō tātou nei irirangi, pērā i ngā My FM,
E tino hia, hiakai tātou ngā rangatahi Māori, ngā taringa Māori o aua wā, kia whakarongo ai, kia rongohia ai tā tātou reo i te wā o nāianei, o taua wā. Tēnā koutou katoa i te iwi e whakarongo nei ki tēnei o tātou nei tong. Koirā te wā i tino ekea e mātou katoa ko ngā reo irirangi Māori i ngā tau iwa tekau. He kunga rerekētanga i waenga i ngā reo irirangi me ngā reo irirangi Māori ake nei. Ko te āhuatanga o tā tātou nei kitenga, tā tātou tirohanga Māori nei, tā tātou tirohanga ā-hāpori nei, koia pū te tino rerekētanga i roto i wā tātou ake mahi o nāianei, ā, koirā tonu te take i aua wā anō hoki. Ko ngā rorohiko e ehara anō kua kua tae mai tērā āhuatanga, tērā āhua ngā, ngā rauemi rorohiko ā waia nei e kāo, ko te, ko te waia, ko te reo irirangi noa iho. E tino ngana ana i ngā kaiwhakarongo, ngā rangatahi Māori i aua wā haere ki te kura. Kei te huri te āhuatanga o, o te irirangi. Mai tōna tīmatanga tino rerekē ināianei rangi. Tā te mea rā, oh, kotahi te, kotahi te kēma rā, kotahi cassette peongi. Te waka i te kaka karanga. Homai ngā here. E are i wang ki a mātou, i wang i te Karauna. Ko te pūtea, te take. Tā te mea rā, ah, ahakoa, he iti rawa ngā pūtea mai i te māngai pāho, kia, ki te hangatanga. a tō tātou teihana, a Hurirani te motu, Hurirani te motu. Ki au, Peange, kare au, kare māu e kōrua ana, oti anō rā, he aha tō mātou, mō tō mātou whakaaro ngā kōrero, ā, mehemea i tū e hiahia ana a Te Toa ki te hangatanga atu rā tētehi teihana ki tērā atu taha. E mōhio ana māua, kei te, kei te whawhai māua ko ngā, ko ngā pakupaku noa iho o ngā, o ngā hua i waenga ki a māua. Tērā he, he, he take nui i waenga ki a mātou i te Karauna. E ruarua noa iho ngā pūtea mō ngā kaupapa Māori. pērā ki te teihana whakaata, whakaata Māori. Kei wērā te, te ōrite, te ōritenga i waenga ki a ngā teihana Pākehā, i waenga ki a mātou ngā teihana Māori. Nā reira, ko te mahi o te wā kia whakawhitia i tā tātou mahi ā-reo irirangi nei ki tērā o ngā pae pāpori hou. Mō te kōrero ki ngā kaupapa o te hāpori nei, ērā āhuatanga katoa, te, te kawe atu i wā tātou pūrongo, te kawe atu i wā tātou nei hītori, umm, ki ngā pāpori hou. I tēnei wā, kua whai wāhi whakapāho hou. Mātou, te reo o Te Āti Awa Toa. I roto i ngā rua tau, kātahi kua pahure mai, kua whakawhiti mai wā tātou nei taonga, wā tātou nei taputapu, te whakapāho ā-irirangi nei ki ngā wāhi hou. I te mea, ki reira wā tātou nei, ki reira ngā reo irirangi Pākehā e pāhotia ai, koira te mate. kāre anō mātou e whāia, e waia, e whai anō hoki i ngā teihana Pākehā nei me tā rātou whakawhitinga ki wāhi kē. Kāre tērā kōrero i hau mai ki roto i a tātou i a Te Awa Toi FM, nō reira, e noho mātou ki tā tātou nei potopoto, ā, nau te whānuitanga o ā tātou nei pāhotanga i noho mātou mō ngā tau 28 tātou e pāho pērā ai. I roto i ngā rua tau kua ora mai anō tā tātou whānuitanga kia puta tika ai tēnei reo irirangi ā-iwi nei ki tōna ake iwi kei ngā tōpito katoa o te hau kainga nei.
Ko te mea nui o te rā o Te Raukura ki te whakakotahi ai ngā hapū o Waiwhetū, ki te whakakotahi ai ngā, ngā iwi katoa e noho nei ki Pōneke, Māori mā, Pākehā mā. Pērā i te kōrero o te raukura me te whare nei, aroha nui ki te tangata. E haere tonu ngā, ngā hiahia, ngā moemoeā, ngā poropiti nei a, a Te Whiti o Rongomai, a Tohu Kākahi, ngā mahi, ngā kōrero a, a Parihaka, He mea nui kua tū ai tēnei i a Irirangi hei 30 tau. Mihi ana ki ngā kaipāpāho mai rānō me ngā kaipāpāho i ēnei rangi, ngā rangatira, ngā kaiwhakahaere o tō tātou irirangi, kia tū teitei, kia tū kaha ana tō tātou irirangi mō te 30, hei māngai mō te iwi, hei reo mō te iwi me ngā kāinga Katoa o tēnei rohe o Pōneke Te Whanganui-ā-Tara. I ōku nei mahi i roto i te irirangi, i tautoko i ōku nei mahi hei tū nā Kōnohete, pērea i a Newtown Festival, pērea i a Kupa Dupa, nā reira, mihi ana ki te irirangi nei e tautoko ana tērā o ngā hui ā-tau. hei tū tētahi ātamira i roto i ērā o ngā ahurei mō te reo Māori, kia rere, kia tika i roto i nēnei o ngā hui tino nui nei, mō te hāpori nei ki Pōneke. Kia Māori te whakaaro i roto i ērā o ngā kōnohete Pākehā e kī, nā reira mihi ana ki tēnei irirangi nāna hei i. whai tētahi huarahi mō tō tātou reo Māori waiata, ki te koe i ngā reo waiata Māori ki runga i ngā irirangi katoa i ēnei rangi, nā reira, koira te hua pai o ngā irirangi reo Māori o Aotearoa, he irirangi hei tautoko i ngā kaiwaiata Māori me ngā waiata reo Māori. Nā reira, koira te, te hua kua puta mai i ōku nei mahi ki te irirangi, e tautoko i ahau nei i roto i tōku nei ao waiata me ōku hoa.
Check up proxies. Ā, kāti rā, ka tika ki a koutou e areare taruna mai nā ki a mātou nei, ko tō reo irirangi Māori, ko au tēnei, ko Maaka, arā, ko The Morning Cup o tō tātou nei hōtaka, mihi mai rā ki a koutou, ki a tātou katoa.
Ko wai au, he uri tēnei nō Ngai Tūhoe ki te taha o tōku kuia, ā, ā, ki te taha o tōku koroua rā ko ngā, ko Ngāti Porou, ā, ko Ngāti Kahungunu anō ki te taha o tōku kuia, engari ko tōku pāpā, ā, nō ngā moutere o Hāmoa. I ēnei rā, ko au tētehi o nā kaipāpāho o Āti Awatoa FM, ā, ko au tēnā e hoe i tēnei o nā hōtaka parakuihi, The Morning Cuppa, ā, ko au anake i ēnei, i tēnei wā, ā, e whakapāho atu i te hōtaka parakuihi. I te reo.
Koinā tētehi o nā mea nākaunui ki a au, ā, ko te mea waiata. I roto i te reo Māori, āe, i roto i te reo Pākehā, āe. I tēnei taha te kaiwaiata, he rākau kōrero, i tēnei taha o te kaipāpāho, he waiata, he, he rākau kōrero anō. A ko Corey Stickle ahau, um, i hau mai nei tēnei, uh, nō Moaupoko, nō Ngāti Rangi, Te Āti Haunui-a-Pāpārangi, ā, nō Te Aupouri, Ngāti Whātua anō hoki. I tipu ake au ki roto i Te Awakairangi, i hūnuku mai aku kalani pāpā, kalani māmā ki Te Whanganui-ā-Tara mō te mahi i te take i roto i ngā tau whitu tekau. Ko Paraone Matiu taku koroua. Wow, hoki atu ki ngā tau waru tekau mā ono. Ā, i te wā i rītaia ai taku, taku karani pāpā i ōna mahi, ā, i whai mahi a ia ki te reo o te tūpoko o te ika i, i taua tau. E, e kaha rata ana i ngā, ngā mokopuna katoa i tā tātou nei karani pāpā me āna mahi ki te tūpoko i te ika i te mea i reira rongo ai tātou ā tātou reo. Ā, ina, me ngā rauemi katoa te whakahaere reo irirangi nei. Ko oku mahi, mo te reo o Te Ati Awatoa aianei, te mahi manita, hei kaiwhakahaere mo te reo irirangi nei, otira i mahi au i raro i te maru o ta tatou poari, Kia ora ano e te iwi ko Pehia tenei a muri i te wha karanga Tāku nei mahi, te tutuki i ngā wawata e whakaritihia ana e rātou i roto i ngā mahere rautaki rainei o te reo irirangi nei. I a rā te whakarite i ngā hōtaka. Ētehi ake mahi ōku te whakarite i wā tātou tangata, wā tātou nei kaipāho.
Tētehi mahi nui o te wā nei, ko te whakangungu wā tātou tāngata. Koira, koira tāku e kīia nei, ao te pō, pō te ao. Mā te mahi whakarite i tō hōtaka ka kawea atu i tō hōtaka ki tāu e hiahia pai nei. Succinct, set and structure. Tō koirā tā tātou mahi, te whakaaro nui, te āta whakaaro ki ngā wāhi e whakarongo mai ana i wā tātou nei kaiwhakarongo. Nā reira, koirā ka tahi. Ka rua, Mā te aha tātou e whakarata i a rātou ki tēnei, e toia mai i ā rātou nei taringa kia whakarongo mai ki tēnei teihana. Ati Aotearoa FM, all the best throwbacks, nineties and more. It is Wednesday morning, welcome along to the show. Tēnā tātou. Mā te aha? Well, mā te kawe atu i ngā waiata pārekareka ki te tangata, koirā tāku e whakautu ai.
Ā, ko Kuramoeahu au, noko nei. I tipu ake au i konei i Waiwhetu, kei raro i te parerau o tō tāku tōku maunga o Pukeatua. Ara ko Pukeatua te maunga, ko Whenuangaro, Āteātea, ko Waiwhetu te awa, ā, ko Waiwhetu te marae, ko Arohanui ki te tangata tōku piringa whare. Arā, he uri tēnei o Te Atiawa, o Taranaki whānui, e noho konei, otianō rā, Ko taku, ko aku hapu no konei, ko Ngati Manu a Te Matehau, Hamua, Mangatuku nga hapu. Ko au te tiamano o te Atiawa Toi FM, te tiamano o te Rūnanga hoki. Ki tāku nei mahi hei, hei pononga, hei pononga mo nga wawata o to tatou poari. Te mahi o nga kaimahi, ngā ringaringa, kia, kia mahia atu rā te mahi ki te, e kōkiri ngātahi haere ki ngā moemoeā o te poari. Māmā noa iho ki au, ko te poari he mahi mahere, arā, ko ngā, ko ngā kaimahi he mahi e kawe atu rā te moemoeā o te poari.
Ko Noel Rawiri Woods ahau, he mokopuna mai ngā iwi o Ngāti Porou, o Ngāruahinerangi me Te Āti Awa. Ko au tētahi o ngā kaipāpāho ki konei, ki Āti Awa Toi FM. He kaiwaiata ai mō te pēne Grove Roots, he kai pahupahu mō ngā kaiwaiata a Cyan Dougherty, a Amber Holly. Ko au tērā e whakahaere ētahi o ngā ahurei hui ā-tau ki Pōneke nei, i te tahi a Newtown Festival, e taratia au i reira. O i te wā e tamariki ana, i rongo au i te reo o tētahi o ngā kai papāho i runga te iria nei, ko Pāora Rōpata, me tōna kōrero rongonui a Kia ora for that. He uri ia nō Te Āti Awa, Ngāti Toa Rangatira me Ngāti Porou. I tērā wā āhua māuiui tō tātou nei rangatira, āhue anō ka tae mai tēnei o ngā teina, ā, hei awhi e tiaki i a ia, ā, i, i tōna wā ka wehe atu, ko au tērā i noho ana i runga i tōna tūru hei reo, ā, i roto i tērā o ngā hōtaka parakuihi. Ngāti Awa Toi FM, Kāti, ka tika, kua tae mai mātou ki tō tātou nei wāhi papa ako o te wā. Whakatata mai, whakarongo mai ki tō tātou nei whakataukī. Nō reira. Ahakoa he iti, he pounamu, no matter how small it is still a treasure. Toitū te kupu, toitū te reo Māori. Mō ngā reo irirangi, kāre e kore koena kē wētehi o nā ngā whāinga tea, pea matua o ngā reo irirangi puta noa i te motu whānui, engari, tu atu ki tērā, Te rere haere o te reo, nē, te rere haere o te reo, ā, inā te kōrerorero haere, ahakoa te kaupapa, ahakoa te take, ā, me tūpono mātou i te kōrero o te reo. 100.9, 94.9 Ko nā ia rere koe tēnei ko Maaka tō kaipāpāho, mihi mai ra ki a koutou, ki a tātou katoa. Anō he mea rerekē ia hāpori io hāpori, engari ma mātou nei, ā, Ko Te Atiawatanga he kupu hei whakaputa i tāku nei mātauranga. Pono ko te kaupapa, puna ko te reo, nā Te Atiawatoa e ārahi.
I te wā i riro a tātou matua ki te pō, āe, i aukatihia ko ngā tari katoa o te rūnanga nei, ānō nei ko Te Reo Irirangi nei. Mō te, mō te hāpai, mō te hāpai i ngā tīni tangata o te motu te haramai nei ki Waiwhetū, tātou ake mahi te whakarite mai te marae i ngā rangi, i ngā hāora, you know, whai, whai muri mai i te tangihanga o te taniwha nei, tā tātou ake mahi. I whakapāhotia mātou te reo irirangi e kawea mātou i ngā mea mataora nei. Wao, i te tau nei, kātahi anō ka, ka hau mai tērā āhuatanga o tātou ko te wā pōti. I ia wā o te wā pōti, āhua koki haere wā tātou waka i tā tātou nei tiringa i te mea, ko wai ka mōhio, ka aha te aha i roto i ngā mārama a ngā tau e haere mai nei, inā ka tīnihia i te Karauna. Hei ko wai ka mōhio. Nō reira, ae, koirā titihi o ngā, o ngā tino mānuka o te wā nei i a tātou i, i tēnei wā o te wā pōti. Nō reira, ka ahatia tātou inā ka tīnihia, ā, wā tātou nei kai uringi o te waka. Ā, ka ahatia tō tātou reo, ka ahatia tēnei, ā, wā tātou nei pāhotanga reo Māori ā-iwi nei.
I te wā o te korona, i te mea ko mātou nei ngā whare mahi pāpāho, ahakoa Māori, ahakoa Pākehā, he essential workers me kī, i te mea kāre te tāngata e taea e te kōrero ki te tāngata, ka huri kē te nuinga o ngā tāngata ki ngā reo, ki ngā irirangi, ki ngā reo irirangi. I raro i tēnā, Ā, he mea hei whakanui i te ngākau te mōhio, ā, ko au tēnā, ko au tēnā e puta atu i ēnei karere ki te hāpori i te mea ko te pouaka whakaata ko ngā irirangi ngā ara e rua nā ngā kairongo i hōpuki nei, whiwhi ai i ngā karere o te wā.
Ko ā tātou nei kaiwaiata Māori, ko ā tātou kaipāho Māori, kaikōrero Māori, kai uiuinga Māori, rātou katoa, ko ā tātou, tātou e whakaorauora nei i ngā reo irirangi, ko te reo irirangi o Te Āti Awa Toa me ngā reo irirangi katoa o te motu. I tino rata i ngā tāngata whakarongo o te hāpori nei ki tā rātou ake teihana Māori. Mā konā, i eke tātou ki ngā taumata tiketike te reo irirangi nei, i roto i ngā tatauranga, te hunga whakarongo o te rohe nei o Te Whanganui-a-Tara, i a tau, mō ngā tau whā, rima rainei, i eke ana tātou ki tērā nama kotahi mō te nunui o ngā tāngata te hakarongo mai. ki wā tātou reo irirangi. Nō reira, mai te tau 98 pea, tae atu rā ki te 2006 tātou e tino whakapau werewera tātou ki te kawe atu a tātou mahi me Te mōhio anō hoki, you know, ko ā tātou kaiwhakarongo, kua ekea tēnā puna, te nama o ngā kaiwhakarongo mō te pānga atu.
He aha tētahi irirangi mō te taringa anake, mō ngā whatu kē hei tētahi rangi ka tū tētahi Pouaka whakaata mō tātou, mō tō tātou nei irirangi, me tētahi huarahi mō ngā, mō ngā mokopuna, tamariki, rangatahi mēnā ki te hiahia rātou kia tū tētahi hei, hei kaipapāho. Ko te moemoeā o tēnei irirangi kia mahi tahi ai ki te taha o te upoko o te ika. Kia kitea te reo, kia rongohia te reo, kia kōrerohia te reo, kia Māori te reo.
Ko taku wawata, ākōkō ake nei, ākuanei i kite atu, i rāngona atu rā tō mātou, tō mātou mita ngā kupu. Anei taku mataora hei tohu ki, ki ngā rangatai i whai muri aku rekereke. Anei, haere atu tō. Tō reo, kawe atu tō reo kei roto i ngā wāhi katoa. Kōrero tō reo ki tāwāhi. I Rānana, i Āhia, i Inia, kōrero tō tātou reo. Arā, hei reo wairua tātou, whiua atu rā ki te ao. Whiua ki te rangi, whiua ki te ao, whiua ki ngā iwi katoa.
Ko tētehi o nā tino moemoeā o Hāki me, me kī, 21 nā reo irirangi o te motu katoa, nē. Kāre anō mātou i te tino hono atu ki aua atu mea i kōrero atu i te mea kei reira kē rātou, kei konei mātou. Pai noa atu ki tērā, engari ko tāku nei tino hiahia te kōrero, te wānangananga ki ērā atu o nā reo irirangi Māori, i te mea mā mātou kē hei aku i a rātou, nā rātou kē hei whakaako i a mātou.
Ko Ihākara Puketapu tēnā, tēnei o ngā kōrero. Kia matatau tonu te reo Pākehā, ā, kia matatau hoki te reo Māori, ā, kia haere whakamua ai ēnei reo e rua kia ekea ki ngā taumata e tika ana. Koia rā e kīia nei, āe, me hoki ai ki ngā hau, ki tō kāinga kia puhi ai ngā hau a Tāwhirimātea. Kia kaua rā e wareware ki wā tātou nei mātua tīpuna, kua para nei te huarahi mā tātou. Kia noho mai hei teihana reo Māori, hei teihana whakapāho mō ake tonu atu. Kia mau mai tātou ki tā tātou mana, ki te whakapāho i roto i tā tātou ake hāpori, ki te kawea ake i ngā mahi e hiahiatia ai te iwi.

I'm no more Tuna Dundee than my big toe e moe, he Tuna Dundee katoa nā mea o tū. Oh, he pai katoa te, te hana o nā tuna. Ka whakaaro au, kai te ake rā te iwi nei, ara. Kia kite i te mana o te tanata e takoto rā, kai te mana, kai tana tēpu. Koirā te rerekē pea. So koinei tētahi mea mea tau aku tamariki, just keep doing it. I te mate au, mahia. Wēnei mea ka wēnei āhua kata i tipu mai au tēnei mahi. Ka mataku au koe i ngaro. So kia pūmau tonu i wēnei mahi anō.